ase omosacha oyo omanyarire koba gakomokenya omosubati oye bobe mono sana. Ekero mokorigereria gochia iga iga mokorora namanyinga ne chianga omosubati oyo akooni chi'eduuka, gotwakumire egekone eke ege, ekiagera omosubati onyarire koba gagokenywa bobe mono ase eng'encho ye rioma naria ri'enka. Ayio twarorire nigo are amakong'u ase mogusii totanyare koba togokora igo. Tware gosiemia abaminto nyara mokonyora amagoso buna efamiri ase enyomba, monyare koba mogososorana gaki naende motware oboremereri, nonya obororo bore ororo motware oboremereri. Lakini ase emaragoba ya bono iga nigo twakumirie iga iga ase epaara ya. Ekoru Tarachi Highway ekogenda gochia Kisumu, Kisumu Highway. Amang'ana akorekanire aa ase emogaso ya rero, gose amarogoba egochia koira rero nigo are amakong'u. Omosacha oyo nigo aebangete abwate ekioge egetindi ki'omooro, nigo acha nepigipigi, Onye are koba gagochaka gokenya omosubati oye, twatwarire amayanda mono sana, ekiagera tokumeti nonya nomosubati oyo iga ng'ai aranyare koba gagotiga abana. Bono okorora ng'a omosacha oyo nigo are nkobororo obonene, omooro okorora nigo achiete akagoro omoyio kabisa, akaywoa ake egirainda, nigo asoa goita omosubati oye komobutora chituki, omoake emioro emenge sana. Naro okorigereria ase amaogo aa nigo amanyinga ngaitegete ase engencho y'ogokumia okobua ng'a neng'ombe yarenge konyenywa ase egechinchio. Iga abaminto baminto, ekero mwanyorire mokogosana nefamiri yago, twara oboremereria, nonya obororo bore ororo, ebitaseni mbire ore oranyare koba gokoripoti nonya enyumba kumi, nonya nabagambi na eserekari. Lakini rende omosubati oyo nigo tokobosabera ng'a gaki ase agene Nyagetari anyare koba gakorwarigwa agwene.

Korwa ase ensemo ya nyamataro aiga ase egeita gi'ekanisa, omosacha oyomo nabo ache amaene aipurupete, are amo nepigipigi, iga anyepaki ang'e ensemo iga, oimoke oyi ase epigipigi iga abwate engori enyia, iga aika iga na goika aase omosubati onde omobange emioro kabisa omobanga nere, abanto bachia korigereria bamoaka nere amagena, nere obuya inse iga abwo. Gaki ase obweng'e ngoteba abana baminto, ekere obokongu bwabeire. Tiga tonyare gokonsortia ase abanene baito, twabateebie, erinde banyore bache gotokonya ebirengererio. Igo ase obweng'ee egekondo omosacha oyo amaene nakorire negento ekebe gi'ogokumia ase chinsa chia mogaso igoro, abwate ebirengererio ebibe bi'okoenda goita omosubati onde, erinde nere aimoke atamaete nere aing'ende. Lakini ase obweng'e chinsa echi igepikipiki yaye noyo erang'ensa, iga bono yamanyekanire, naende abanto bamomanyire korwa ase arwete. Bono egento eke twarorire aa, keri gento kere kiya, naende nabo togokondemu omoa- a- omomura oyo ochichaga iga, aseng'encho yogocha korwana. Eshari nero ororabwenerete kobogoria, eserekari nero yatakeire egamba amang'ana aya. Igo bono korwania okachire korwana na ense eke iga iga tari gento kere kiya naende na omomura o bodaboda akorete obosoku ase esection ya bodaboda, intwe ntotageti bosoku buna obo. Na nabamura ba bodaboda igo tokobatebia ng'a abasubati aba bachire kwemenyia ase chitaoni, tiga konyora mosubati onde bwensi na gosorora na gochaka komanya ng'a naye gwaikire ase ase enka eyio. Igo twarorire bobe na tumesema ni vibaya sana ase amang'ana aya abeire ka go happen iga iga bosongo gusii. Bono twakondemerie egento eke, omomura oyo omogaka oyo buna acha na omooro. Ogochaka koreta ebura bw'oru na esegi eye na abananchi bagechigwa koreng'ana nebiebia yaye, banyara koba bakomoaka amagena nere. Igo bono abanto bagechigwe, ekero omogaka oyo egento eke kiaba, igo yatakeire abogorie estep, agenda aripoti echemani ya boda boda, gose agende ase eserekari emokonye ase eng'encho abarai mbaro bakogamba amang'ana. Nyagetari are. noria acha korwa ninwe bonsi, nyagitari bare chenero bakorwanerera obogima bwabo. Iga Nyasae abakonye.